Ber lwak tube actually an amoto wu man latin wu ma wa Francis Omoro ma pol kare loko i te kwaro actually tye nino dwe pyere aryo wa ngwen me dwe me angwen mwaka alip aryo ki pyere wa ngwen actually cen an amito alok lok ma pire tek pe te kwaro actually amito alok lok kom tibu. Tipo obedo gin ango? Kwariwa yam pe gitimo gin mo ka gin pe openyo tipo, pien tipo aye nongo doro gamgi. Kit ma kwariwa onyutiwa tipo, tipo tye laye adek. Kare ma Lubanga ocweyo polo ki lobo, ci Lubanga, Komker pa Lubanga tye i polo. I ngom kany, Lubanga oketo dano ma en ocweyo ki jami weng ma iye tim, winyi, yadi, nam, rec ki jami weng. Ci Lubanga ocwalo tipo, tipo me acel ma pire tek. Tipo-ni tye i wi lobo weng, tye i lobo pa Africa, tye i lobo pa mono bene. Dong en timo ma Lubanga ocwalo ni. Pi ngo Lubanga ocwalo tipo kato ma en ocweyo cwecce? Lubanga ocwalo tipo wek tipo gukub en ki dano ma i wi lobo. Tipo aye kubo dano ki Lubanga. En aye kwariwa. Yam giwaco ni, Jok jok ma malo. Jok jok ma malo en aye Lubanga. Tipo ni ene ni, i ye Acholi nying gi tye papato weng tye ki kaka kacel acel, pe tye kaka mo ma tipo ni ma Lubanga ocwalo ni pe iye. Kaka kacel acel acel tye ki tipo gi. Mutu tipo me acel. Tipo me aryo en aye lapiny. Lapiny obedo tipo marac. Tipo ni lwenyo ki dano ma Lubanga oketo. Lwenyo ni ki dano eni neko dano, kwanyo yom cwinyo ki i kom dano, oto monye i kom dano. Kwany odonyo ki i kom dano, miti dano okwo kwo marac moruti guti ki lworo i lapiny ma neko dano. Tibu me adek en aye tibu ma kinywalo ki dano, ka dano kinywalo latin kinywalo latin kinywalo ki tibu, kinywalo latin ki kom ki tibu. Tibu ni eno ni twero ne tye i cing Lubanga. Tibu ni ma kinywalo ki dano ni En cako kwo ki dano, naka dano dongo, tic pa dano kacel acel acel acel acel acel acel tibone aye doro. Dong lapiny lwonyo en i kom dano ni en. Dong amito alok i kom lapiny. Lapiny obedo gin ango? Lapiny obedo tipo marac kit ma nene awaco. Tipo marac-ci bino nining? I lobo kany ma Lubanga oketo iye dano-ni, tye dano mabeco ki dano maraco. Dano marac ma obedo ka timo tic marac i lobo kany, tic ma pe Lubanga cwako. Lubanga ocweyo dano, Lubanga pe oye ni ngat mo keken onek dano. Ka in ineko dano, nongo in itye ka timo gin ma Lubanga pe mito. Dong jo maraco-ni neko dano, jo maraco-ni kwalo jami pa dano, kelo cwercwiny i kom dano, kelo lweny i kin dano. Ticgi tic ma timo tic maraco keken aye gitimo i kin dano, yako dano, kwanyo loyo ka dano. Dan-ni inongo ka oto, gin lokke doko lapiny, tipo gilokke doko lapiny bene, pien lapiny en aye tipo marac. Ci lwak me acoli wu litino acoliwu. Omyero wunge ni lapiny en aye dano mukwo marac. Ka oto, tibune bene medde ki yelo dano, tibune gabo dano. En aye iwinyo kiwaco ni ayweya lacen muno. Dano ma otiyo tic marac i wi lobo kany ci oloko doko lapiny. Dong dano maber ka in ikwo kwo maber kit ma Lubanga mito i wi lobo kany, ka in ito, tiboni konyo dano. Tiboni konyo dano nining? Pien tibu pe to, tibu pe cito kaka mo, tibu pe cito i polo, polo kwija Lubanga aye bedo iye. Tibu ka dano oto, tibone bedo kacel kany. bedo ka timo jami mabeco, en aye oweko acoli ka dano oto mito ki nene ni ki kwero dano pien gi ngeyo ni tipo ka dano tye dong jo ma guto maber tipo gi acoli. Tipo gibedo ka konyo dano. Tipo gi pe dokke dok ayweya. Dong en oweko wan ka wabako dogwa, wabako dogwa pi kwarewa, ni kwarewa konywa pien wangeyo ni gikwo. Ka gang tye ka to, wabako dogwa bot wigi gang, ma en aye kwarewa ma gutongo, ni wubin wukonywa, pien wangeyo ni gikwo. Dong tin, an amito akwany kwo pa. Latin acwali acel ma oto ci tibune tye ka konyo wi lobo kulu. En aye cen Daniel Eluwum. Cen Daniel Eluwum tibune tye ka konyo lobo Uganda pien en oti latin acwali ma oti wi lobo Uganda weng. Ticce ogudo kabedo weng i Uganda, pe i Uganda keken. Oweko i kare muto tibune kobedo i wi lobo weng. Dano ka olwongo nying en ci tipone bino ka konyone. En aye labol ni tipo pa dano pe to, labolle tye i kom janjanya ni luwum. Dong amito ni alok manok pi tipo pa janjanya ni luwum. Janjanya ni luwum tipone an pe aneno en, en to. Kit ma iwaco ni tipo pe to-ni. I kare ma an atye i kanica i twenty twelve mwaka alip aryo k'apar aryo en aye tipo ne otuc bota ci an bene aye akato ki lokke woko kit ma otuc kede kit ma onyute kede oweko obedo mwaka adek keken lobo Uganda ocako yub me woro Janel Lewum. Woro Janel Lewum pe obedo yot i lobo Uganda pien ori mwaka pyera adek wiye aboro.

i nge mwaki pi dek aboro ma dong en onyutte, oweko lobo Uganda omine woro kadi bed lweny obedo matek iye. Ento tibone i cakke ma dong imine woro tipo ka janan owong ka ibako dogi bino ka konyi. En owaco ni wan wawot wot, an dong abedo ka ngeyo ni wot ma wan oworo ni mere calo wot ma pilgrim mapat pat woto. Dano woto cito Namugongo, Icilam woto ni cito i Mekka, wot me pilgrim, wot me niye. Wan bene wangeyo ni wan jo pa jami aluum ma Dokta Olaro obedo ka telo wiwa, nongo wangeyo ni wotte bene tye kit eno. Ento i kare ma wacako wot ki i Kampala, wabedo ki yo ka dong en obedo ka lok, obedo ka kubbe kwede i leb ma waco ni ka wabingolo dong nam, Ma onongo odonyo i lobo Acoli myero wunen ni wukwany dyeri, pien gin ma wun wutye ka timone-ni pe yatariya. An timone aye wun wutye ka wot kwede kutyene me acel. Ma naka ato, pe kiwora i tekwarona. Wun ma wutye ka lubo kor lyella-ni, timone atye ka wot kitwu. Ka wubingolo nam, Karuma, wunek dyel, wulwongo acholi, wujulu ki oboko lwelo. Lok ki enoni, nino ducu dong an abedo ka dwoyo tere tere. Wan wakwanyo dyel, waneko i Karuma. Oo, ladiro acel otuc ki oboko lwelone kene, ladit ma kilwongo ni Dick, dano me Nwoya. Obino ki oboko lwelone kene. Ee, won kom abic oryemagi gubino ka jolowa. Vice Chair Pacon mego obino ka jolowa, jo nwoya obino madwong ka jolowa, gujolowa gang pa i dog nam gang a Professor JJ Otip ka ma wan wabuto ki iye. Dyel ma waneko, tipo pa janeno okwanyo Provincial Secretary ma en kene aye ominiwa, olekiwa ni dong wun wutwero wot, wun luwot pa Cen Janeno Iwom. okwanyo kare ma wangolo Karuma ma dong imiyo wa oboko lwedo, okwanyo Provincial Secretary Rev. Canon Ongeny ki driver ma mege ma latin kakwaka jo pa min gi okelo dyel ma an angolo ni gin gubino ocamo i di wor cawa adek wan gutunu gi waribo cing wa i dyel pa Janan Lewum i kare ma wa o ki yatariya ne i Mucwini i di wor kine ma romo cawa angwen.

Muje dit, ojuko jone o lutoka pa jone oling o kit gum onongo pe mito jone dong o i wi lyel kit ma adong wacca ni. Man ate wutiwu ni ngo? Tibu, tibu pa dano ma kwo. Ngo mo en owaco? Owaco ni di idwok dano i te kwaro. Kwany dano ki ot lega di idwok gi i te kwaro. En oweko kwanya dong ni aa dong. Gwok dano ki tekwaro. I kare ma wan luwot ki tyen i twenty twenty oo i kare ma koviet tye i nino dwe apar abicel me dwe me aboro en aye wa i nino ni eno ni an aye acimowu ni Acholi myero omini aworo madok ki tekwaro na. In obedo an awaco wunu Acholi ni wan macalo an ma awar nino dwe apar abicel me dwe me aboro An aworo woro, woro jadani ma lubbe ki tekwaro pa Acholi. Lok atye ka wacone en to dano winyo calo lok ming. Acholi ongo ma oweko tin akwanyo lok kom jadani. Jadani i dwoko ne dano i tekwaro ma en odwoka bene wun wungeyo ni an komedo atye i tekwaro ma awoto i lobo Acholi weng.

Janan Hume waco ni gang ma otor i Acholi ma loyo weng en aye gang awora. Omegina peke, litinogi peke, gung mo peke wa i kom litino ma onywal. Wun litino pa Janan wungeyo lok kare atye ka waco-ni. Ka wutye ki gung, in bene itye kanyu. Ki makwo, Phoebe in itye kanyu. Wun acel wunen ka jo-ni tye ki gung. Gin bene owaci ki likwayo gitye, Reverend Jennifer gitye atica. Janan wora, iciti. Wa wupuk ki ot gang pa kwara mutyeko dog gang mo. Acel obero nongo opuk ada, apenyo opuk ni opuk ni ki wacca ni opuk obedo tye. Opuk i kikwanyo, opuk i dugu. Munu kaka atye neno i umgi. Dong nino ca an awinyo Professor Doktor Laro Otuno gitye ki program gi ni Cik Amoyi Winy Dolo Wigi ki ludito dini ma i Acholi ki me Lira. Ma inangi ni gin icito ka rido tal mato put i West Nile bot kakwara. An awacci, Ah! Janet owacca ni kidwoko acul i tekwaro. Dwoko acul i tekwaro-ni ludingi en aye timo. Kun wan dong wacako neko dyegi, ma kit ma en waco ni, Idwok dong gitim jami weng tekwaro, ticce bubed maber. Wun acoli wuwinyo gin ango ma gutimme aracwelo i Radio Kitgum, Radio Jambo, i Kitgum? Aloko lok-ki, lok ma rido tal ma cik amoyi gin ki Dokta Olaro Otutu ki Itino Acoli ki bicopgi. ki langegi ocito i West Nile. An awacci ni, Gin ni eni tipo pe bedo peko iye. Ngo ma otimme Acholi? Acholi ka yam yubo gang ma kitye ka lubo tekwaro ma kilwongo ni mato pwod kitimo ma lubbe ki tekwaro Acholi. Dok Acholi ka tye ka yubo gang, peko dok bedo pe iye. Wun wuwinyo ngo ma otimme? roco mato pud ki rilo tal-li, timo kica-ni ma otunu gubedo iye ki cikamoyigi ki bicopgi i Arua-ni gutimme i ceng abicel. I ceng cabit ngo mutimme? Nyaka Janel, lubum madit, anyaka dong madit. ma onyume i i Arua cware Dokta Adriko ma nyinge Judy i ceng cabit oruu dong to to eh man lanyut ango ma wun Acholi kacel ki wun kaka luo lanyut ango inongo munyute ni Lanyut ni tipo pe aye tye ka wot ki yub ma nitino Acholi-ni tye ka yubone-ni. Dong Acholi, an amito abak bal adoga macalo labak dog pien dong Acholi mudyere, an gire adyera adyera. Adyere ma tipo pa January-ni aye okwanya ki i kanica ni dwok dane ki tekwaro, tekwaro pe jok. Wek aloko ki tekcwiny ni yen moni ma in itye ka cayo lok ma doga-ni. In ibikemme ki tipo jo acoli, kit ma awacowu-ni, nino ducu awaco ki cinga moyie. Wuwiny dogwu gin ki dog twol aro tunu, ni tic ma wun wucako kati me roco paco-ni ber, ento wuwot ki tipo. Tipo tye adi? Tipo tye aryo. Tipo pa lityerewa ki kwariwa ma dong oto, ka wuwoto bak dog. obedo litinowu, omigiwa, litinowao, cika mo i dok to olaro twoni. Litinowa ma dong odoko otinu ma wun wuromo bako dog botgi en aye Jacob Olanya, Spika me Palament, rest in peace. Litinowa ma dong odoko otibu, General Okello. Rest in peace lityen ma wun wuromo bako dog pi tipo gi ma dong gin dong gitye tipo en aye General Lokech rest in peace lityen wa ma dong odoko tipo ma wun wuromo bako dog wi ka wutye ka mito roco paco en aye Cardinal Walter Ocora rest in peace kacel ki lukwari wa ki dong tipo madit ma tye i kaki weng

Wubak dogwu, wun jo labongo, wubak dogwu bot labidugu, wubak dogwu bot Gur, wubak dogwu bot Ayuma, bot Beyi langec, bot bur gwa, ki timwu mukene mapat pat pat weng. Wubak dogwu, wun lubanywele, wubak dogwu bot Lagoro, wek timwu. Aye okun wuroco gang tipo ni pe jok kit ma wun obedo i cawa ni. Ot lega waco ni tipo ni jok Acholi, Arab, twal oguru bot lityer wa ma gubedo i gin tye ka telo wi roco paco ni. Ni ka wutelo gang pe wuwek tipo dong i ngec. Wuket tipo anyim. Kubedi wun wutye ka keto bicopgi aye anyim ma gin tika ki tipo ma Yecu Kricito ma munu okeloni? Inu ni tipo pe tye ka wot kitwu kacel jokjok ma malo?